Mhuri yeZimbabwe tiri kusangana zvekare muchikamu chechitatu chinova ndo patakufanaliza nyaya yedu yatachitaura. Ndine mufaro mukuru zvakare kuti ndine muparidzi Oliver, handichamuti madzibaba, amuparidzi. Ndikatomuti madzibaba munhu wanditsamwira. Zvisinei baba, patambosvika tichitanga kutaura nyaya iyi, tisati tazoisa pfungwa yekuti ah no, ngatichiisei pachivhitivhiti kuti ruzhinji rweZimbabwe nevamwe vari kunze vazive pfungwa yenyu mamuchitaura imimi kuti mune rimwe sangano riri muchitungwiza eh, mukati mune rimwe riri kuglendale mukati mune rimwe raakumozambique eh, saka ndoda kunzwisa kuti muchitungwiza sangano renyu riri papi nekuti kune vamwe vanhu vatova nechidokwa dokwa chekuda kuuya pasangano apa kuti vadzidze zvakawanda vamwe vachauya kuda kutoona nekushora zvekare vamwe vachauya nekurudziro vamwe vachauya nekutuka saka ndinoimba kuti zvese izvozvo makagadzirira nekuti kune mafireworks wo achabva kuvakomana wechishanu achauya saka ndinokumbira madirections ekuti muvazivise mhuri yezimbabwe kuti muri kunamata pasangano ripi uyezve inini wacho futi ka ndichada kusvikapo tinotenda kutenda baba ndinotenda zvikuru chekutanga ndoda kutenda mhuri yezimbabwe ndoda kukutendai baba bright mm -hmm. e, nekuuya kuzondiona e, chinhu chikuru Kana ukarerwa nevabereki uchidya munyikwa poriji remunyikwa eh, zvichida makore amarara maima hamuna kuridya mhm. kune bota rinonzi remunyikwa rinovavira
eh, rikakurera ukakura eh, wozoti wati kure watokura iwe mhm. wobva wapiwa serelaki mhm. wobva wanzwa kutapira kweserelaki akuchafanira kutuka munyikwa kuti wakaipa nekuti wakakurera ukakura ndizvozvo saka musangano rechishanu sangano rababa johani handina chakaipa chandinotaura e, pamusoro paro nekuti rakandirera mm. kudzamara kusvika pari zvino amen saka ndinodzosera rudo pakati pevaparidzi vajesu nesangano rechishanu e, musangano wegore wakabva kuitwa takanga tiriko masangano edu tinotoenda kumusangano wegore mhm. asi dzimwe nguva kana tichitaura tichionesana chokwadi chokwadi chinogona kuita sekutuka chinogona kuita serafu mukuona jesu nyaya dzaakaurairwa ah. ainzi ari stabon mhm. jesu ainzi ari rafu mhm. but aitaura chokwadi nguva dzose saka vanhu vakaudzwa chokwadi vanogona kuti tatukwa vanogona kuti e, taudzwa zviri stambo mm -hmm. saka ndikuti mwari rudo mukaona tangotukana hapasisina mwari mm -hmm. pakati pedu pakati pedu ndizvo chokwadi mm -hmm. sangano redu rakatanga musi wa 7 october e, eh, 2023 mm -hmm. kureva kuti nhasi date ndiyani zviya ndiya 3 eh, eh, kura tasawa ne 4 days mm -hmm. kuti tikwanise one year, one year. vataramba mm -hmm. E, pari zvino tine masangano matatu bedzi. Alright. Rekutanga riri muChitungwiza paNyatsime College apo pagedhi reNyatsime College. Alright, apo. E, kwaChikwana uko. Ehe. Chokwadi mukasvika ipapo mhm. munotiona mm -hmm. ipapo. Mm -hmm. Rechipiri riri kuGlendale. E, mukasvika kuGlendale uh, ah, kumafarms kunonzi kuCraig and Goa. Alright. Kunonzi kuHeshot uko. Andisana kusvika. Chokwadi mm -hmm. tinozoenda. zvakakosha kuti muzowana nguva yekusvika musangano muchiona kuti zviri kufamba mwari riri kuverengwa sei eh, ndizvozvo ichokwadi e, tozoita rechitatu riri kumozambique uh -huh. kunonzi kumpadwe mpadwe mpadwe mutete mutete province right. e, eh, ndo mune sangano redu imomo hatichasvikako futi chokwadi tinobhabhatidza mm -hmm. Tinoverenga shoko raMwari, tinobhabhatidzwa mumvura, tinodya muviri waJesu. Totenda. Ichokwadi.
Anditi. Ndinotenda mukomborero.
Ndinopa kutenda mhuri yeZimbabwe. Ndanga ndichikurukura uh, naMuparidzi Oliver wakambenge vari madzibaba. Ndimadzibaba Bright naMuparidzi Oliver. Saka zvinhu ndichaita manje, inini semuimbi munoziva kuti ndinofarira kutsikisa nziyo dzekumasvowe. ndichati madzibaba bright featuring vaparidzi vajesu tombotsikisa imwe chete mm. aiwa tinoone mufaro mukuru don't forget to subscribe comment and share regai ndimbokuimbira ira ndakakudzidzisa ireri eh, eh. vachizarira zvavanzi eh, ndizvozvo ayeye ah, teminiyo ayeye ah, temini

ndowekutanga mm. ndiwa munonotanga kusubscribe then you follow my channel chapepa mm. tv thank you so much thank you